Bo noite, bo noite, bo noite, bo noite, bo tarde, bo zora, bo noite pa tudo alguém que está mocinho. Nga ta mocinho rosto pa modi que vida ali nga ta fasil é um coisa que que vale pena nem mostra rosto. Tudo alguém já conhece nessa de que jeito. Me é um alguém de paz, me é um alguém que tá brinca, me é um alguém não tá falando essa verdade mesmo que mim tá facerado. Bom, tudo alguém tá era. Tudo quem tem era. De ambiente Covid. Sim. Mas sim, nós tudo nós é ser humano. Nós tudo não gosta para não fazer feliz. Nós tudo não gosta para não ter dinheiro. Nós tudo não gosta para não ter bom casa. Nós tudo não gosta pa N ka fai ta ruspeta-u. Má si tudu kel-la bu gosta, pamodi ki bu ta fase algen? Mon sinhu, nhos partida kel vídiu li. N ka ta poi múzika pamodi ka bali péna. Mon sinhu, nos tudu na mundu nu gosta pa nu fasedu sábi, nu gosta pa nu ten un vida fixi, nu gosta pa algen ruspeta-nu, nu gosta pa bu dadu amor, bu dadu karinhu. Má pamodi bo bu ka ta da? Ningen ka gosta pa N pa gen papia mal di bu vida. Ma pamodi ki pa bu ta papia? Mosinhu, ningen ka gosta pa e trabadja pa e ka resebe. Ma pamodi ku ta poi kel na trabadja bu ka ta paga? Nin mudjer ka gosta pa e txomadu di na mpresta. Ma pamodi ku ta fase putaria? Nun omi ka gosta pa mudje pa pai kornu, pamodi ku ta pu mudje kornu. Mosin, ten un kusa ki é más bunitu ki N ta fla gosi li, Kuse ki mi ten a ver ku vida di bo? Nu N ta atxa nada. Ki preokupason ki mi N ta xinti, kel ki bo bu ta fase ki N ka ten nada a ver ku el. Nfim, modi ki bo bu ta xinti si bu mai fla-u ma bu pai ka da-u kumida ô pai ka ruspeta-u ténpu interu ki gósi é da ómi? Bu ka ta kontenti? Má pamodi bu ka ta da bu fidju amor, karinhu? Si obi ta fladu ma kantu ki bu sta nobu bu mai larga-ba ô isu más akilu, bu ka ta kontenti? Má pamodi ki bo ta larga? Mosinhu, pamodi ki non nu ka ta odja kel kusa bunitu ki nu ta fase? Pamodi bo bu ka ta odja kel kusa ki bu gosta pa fasedu pa bu fase algen? Ami aves N ta xinti péna, N ta xinti péna di kusa ki mi N ta odja, di kusa ki ta pasa. Mosinhu, si bo bu ka gosta. Pa N fla-u, pa bu ba pa puta ki pari? Pamodi ku ta fla, Si bu ka gosta pa N bati na bu fidju, pamodi ku ta bati na nha fidju? Si bu ka gosta pa bu mudjer pui kornu, pamodi ki bo bu ta pui? Si bu ka gosta pa algen mexe na bu kusa, pamodi ki bo bu ta mexe? Abo atxa bo é midjor? Mo sinhu, na kel mundu li tudu algen é bazovu, tudu algen é sen pur sentu, tudu algen é dretu. Si bu kre, si bo bu gosta di ser dretu, fase ken dretu, algen ta trata-u komu dretu, menus ki sta monti diabu riba mundu, satanás mintirozu. Mo sinhu, nos é tudu nos é ser umanu, mo sinhu. Mo sinhu, vida. Ami N ta atxa ma txinde algen ka intende, txinde algen ka intende ma morti ya ki ben, e ka ta txoma ningen, e ka musa ta pui na youtube, e ka fixon ku ta kunpra, e ka feri ku ta bai, e un kusa ki ta ben di manera ku ka ta intende. Ningen ka ta pensa ma oxi pudi da un kazu e duense, e panha un duensa, o e panha un asidenti, ningen ka ta pensa. Tudu algen ta pensa ma el mei ki ta manda. Tudu ken ta atxa ma bo é. Mosinhu, ningen ka midjór di ki ningen, mosinhu. Anos tudu nos é ser umanu, nos é fidju di Diós. Pamodi ki tudu, tudu algen moderunhu e ta da topada ô nha mai ô nha ordés? Má pamodi bu ka ta lenbra ma bu ten mai pa bu djuda? Pamodi bu ka ta lenbra na Diós ma bu ten ki ta rasa, bu ta pidi-L pa bu ten fé? Má kel-la ningen ka ta pensa nisu. Algen ta pensa. Kel, mentirozu, ten, awo mentirozu ka nada, ten duenti. Mosinhu, modi bu fasi kusa bunitu, ningen ka ta odja, ma algen ta odja kel kusa ku ta fasi eradu. Mosinhu, N ba Kabu Verdi, N sai juntu ku nha mai, juntu ku nha fidjus, mi N ka ba putaria, N sai juntu ku, juntu ku nha familia, ku nha fidjus.

ki ningen. Bu, ami, bu korpu ta fase ke ki bu kre, ami N ta fase ke ki N kre. Ami N ka pode sta dentu ku un algen pamodi e, bu gosta di kel ki bu gosta. Ami N ta atxa monti algen ka ta da nhos burgonha, burgonha. Mosinhu, N fase vidius, N fase monti kusa la Kau Verdi. Mosinhu, e poku algen, e poku algen. ki ki odja ten un monti ta odja ka ta fla pamodi abo atxa ma bo é midjór ma bo é midjór pamodi bo ka ta faze tanbe tudu algen foka más na buru foka más na diabona ma kuse ki bo atxa abo é midjór ki el kuse ki bo bu ten midjór ki un algen ô un gei n ta pergunta kuse ki bu ten aver Mosi nos tudu nos é ser umanu Mosi ami n ka ta korda di ningen n ka ta xinti medu di ningen pamodi diabu sta papia o dimoni sta papia Mosinhu ami n ta xinti pena di algen ki n odja dja ten 15 anu ka ba oja si mai ki mi n bai n da si mai dinheru ka preokupa Ku vidu ki N ta fase, ki N sta ku nha mai ku nha fijus, e ka preokupa ku nha fera ki N bai, e ka preokupa di kel ki N fase, e preokupa ku fotu di diabona. Abo bu ka ta preokupa ku bu mai? Porku, ordenariu, Satanas! Por isu ki N ta fla, ten un munti algen, un munti, ka tudu, ke ka ningen nau. Nhos ta oi, munti di nhos ka ta da nhos burgonha. di kondena algen, di kondena algen y bo bu ta fase mas pior. Video di hospital nka fase inda, nga ta fase, nga ta fase. Ka ta linhoso burgonha. Bo ka ta preocupa ku bu mai, ku bu fidju, ku bu familia, bu ta preocupa ku ku foto di algen. Pamodi bu ka ta trabadja bu ta Cabo Verde. Pamodi ki mi sima ma ka ovedi ki bu mai flan di bo? Si N fla gosi di ka tra-u burgonha? Monti di nhos ku familia ta meste ajuda, nhos ka ta juda. Nhos ta fika, nhos ta matrata kunpanheru. Nhos ta fika, nhos, nhos, i nhos ta jubi kel kusa ki i eradu di algen o kusa normal ki e ka nada pa nhos papia. Parse ma N ta pase-l manhan. Abo yo sabe, yo sabe di ospital. Kel-li N sabe, kel-li N sabe. Má si avês, ave bu ta pensa, bu ta pensa, ave N ta fika N ta pensa, sera ki munti algen é dódu ô é sô maldadi ki bu ten na koroson ô. Ô perefuzu di bo dja kai. Mosinhu, ten kusa ki N ta fla tudu algen pa xinti burgónha, tira e burgónha, ruspeta bu kabésa Mosinhu, nos tudu afrikanu, nu ben di nos téra Nu dexa no família la Abo bu ta ben Europa, bu ka ta ba bu téra Bu ta kritika algen ki ba se téra? Ya, es ta tra ma el ospital propi la. Kel ômi, kel ômi tanbê N txoma-l, N txoma-l di rataju. Dipô N ta fase kel vidru li. Mosinhu, ami N ta fla, ten monti algen ki sta dentu di Europa ta trabadja ka pa el. El é ta tarbadja. Pa kê? Ami, ami, pa, ami pa N sta na Europa pa N ka sabe di nha mai ku nha fidjus, ku nha família? Pa kê? Pa kê? Mon senhor, ami N gosta di nha família, N gosta di nha téra. Abo bu ka ta ba bu téra, bu ka ta sabe di bu mai, bu ta fika bu ta kansa ken kabésa, bu ta fika bu ta djobe kusa di eradu di algen pa bu pâpia? Ka ta da-u burgónha? Ka ta da-u burgonha? Abo un ser umanu, dja bu ten más di 15 anu dintu di ropa, bu ka ta kau verde. Algen ta kau verde, bu ta pâpia? Abo é más pior ki es. Ami N ta fla, Ô Lisi, ô Lisi, kes ómi ki ta ben Europa ku bu dukumentu ka ta ba kau verde pa pega, pa sota ku po, pa mata. Dor. Bu ta ba Omi ta sta li Dintra Europa Ta da katxa kadera Mosinho ami pa N tene vida sabi N ta kre pa nha fidju sta sabi N ta kre pa nha mai sta sabi N ta kre pa nhas amigu sta sabi Munta algen ta preokupa Nelson ami N kre pa bo Abo ka tene karu Mi Abo karu e ka txupa E sta e bota ki N ta pu na pé pa N ba ka bai trabai? No. Pamodi bu ka ta fase pa bu mai? Ami N prifiri pa N ka tene nada, má pa N da nha mai, pa N sabe di nha fidju ki N ten dés ku netu ti N da ninha ka fla nada. Ami N ta fla nhos un monti. Abo nhos pensa ma é bon kasa, ku bon karu, ku bon kaisa ki é filisidadi? Mos infilisidadi é la undi ku ta po kabesa, ku ta deta, bu ta diskansa. É ka la undi ku ta po kabesa, ku bu ta fika ku medu ma N ba bu matadu. É ka la undi ku ta bai ku sa ma, ma, mosinhu, nos ka obi, aliás, nu gosta di fasi kel kusa ki nu ka gosta. Ma nu ta fase. Ma si N fase-u, bu ta fla-u ta mata. É sima nu ta fla si, E ómi ta pega kriansa ta viola. Sin, i au fela, ma si N pega bu fiju ki N viola, u ta fla-u ta mata-m. Ami N ta fla nos tudu ki sta na mundu mon si, nos tudu. Ami é ka mal di ki bo, bo ka mal di ki mi. Abo ta tarbaia pa bo, mi ta tarbaia pa mi. I kada ken ta vive na se kantu. Ma ka bu kritika kel kusa ki bu ka ta fase. Si bo bu sta dintu di Europa, N ben atxa-u li, bo ka ba ka ovel nen un bes. Abo bu ten fidju la ki nen bu ka konxe. Abo bu mai, N bu ka ta lenbra gosi si es sta ku Obo o es sta ku Zekinha, bu ka sabe. Bu ta preokupa ku nha kaufeti ki N bai? Bu ta preokupa ku nha porku ku galinha ki N mata? Bu ta, pamodi bu ka ta preokupa ku bu pasaji pa bai? Ba ta merda Androlino. E por isu ki nhos ta bazadu ku N pa truka un kuladera. Pamodi, mosinhu, e sima N ta fla, timenti bu ka mori bu ka sabe mo ku ta pasa. Timenti bu ka mori, mosinhu. Ami N ka ten nada ver ku vida di ningen. Si nos é amigu, txoma-m, bu da-m botardi nu pâpia Bu da-m botardi nu pâpia, nu divirti Má nada, sin txeu di djon, N ta djuda-u Mosinhu, ka ten kabuverdianu Pa ba Kauverdi ku dinheru Mosinhu, bu ta pasa sábi Mosinhu, bu ta sa djuntu ku família Mosinhu, bu ta sta, bu ta sta ómi própi. Bu ta sta omi propi. Ago bo ta preocupa ku algin ki ba Cabo Verde ki mata porku, ki mata isu. Abo porku di bo? Abo pamo ka ta Cabo Verde ki yo ten mas di 20 anu bo ka ta bai? Polo menu pamo bu ka tra bu fiju kumida. So kel la. Polo menu, polo menu pa bu da bu fiju kumida. Pake ku a ta preocupa aves ta dan burgonha di nhos. Nelson, bo ua Cabo Verde, bu mata kila, bu mata kila, bu fasi kila. Kuse ki bo bu ten avela? Bo e di bo. N ba ku, pamodi bo ka ta bai pa bu fasi sima N fasi? Pamodi bu ka ta bai bu ta da bu mai, nha mai dinheru sima N da bu mai? Ka ta da bo burgonha bo, i abo yo ten kantu anu na Europa, bu ta preokupa ku nha fera, ku nha porku, ku nha fidju, si N samoku, N ka samoku, bo ya N ta furta? Bo e omi ta ku mel Nen si bu ta oia furu di mel Bo e Kusé ku oia di ladu ta fase Pamo ka ta fase Mosinhu ki kabuverdianu ki ka gosta di ba sta dintu ku si mai Ka ta dau medu te di manda mensaji pa bu fla ah Nelson oia na un video ki bu staba moku Pamo bu ka ta moku pa bu deta na petu di bu mai Pa bu deta na petu di bu fidju. Pa bu sta detadu dentu ku bu mai. Bo bu kre bu kre bebe pa bu dita na rua pa pa pa e pa bebedu. Mo se mi prefiri bebe pa sta dentu ku nha mai, n'ka ta xinti burgonha. Pamodi ku ka ta kau verdi, pamodi si bu ka kau verdi sen dinheru bu ka ta mata limaria. Si bu ka kau verdi sen dinheru bu ka ta mata limaria. Nho ka sabi kela. Si bu ka kau verdi sen dinheru nen pitadu ka ta atxa. Mi nta fla nhos res ki ta manda mensaji, nhos tira bergonha na nho rostu, bata merda, porkus di merda. Ami nba kau verde ku bu pe, nba ku bu ropa. Fiu ki ntende di bo, kuse ki npidiu? Nkustuma txomau. Pamodi bu ka ta sabe di bu família? Pamodi bu ka ta sabe di bu furu? Pamodi bu ka ta ba aperta kel perefuzu ki dja disperta? Mosinhu, ten algen ki é tolo más ki bu própi. Mamai fla-m, el fla ma ta txiga un ténpu ki mundu ta fika sô Androlino.